lubok lok wun wuri nining lubok lok an tye akelwu ma peya anongo ni ma peya amako video na me cako recording anongo ni kong an anyutiwu ber pa kabedo murumo wa ma kite wun wutye ka neno ne kede eni ka in ineno kite munu layela kede munu nongo oguro dog jamine weng man ni eni an anyutu pien an gira amaro lok pa kabedo murumowa, lok pa ature, lok pa maua. An jami ni eno ni an amaro mada. Wek aneno an awoto ayinyo en ka mogo ma kit eni aketo awa akel botwu wunen. Piny nongo oling woko tik tik tik tik tik ma nongo ka in ineno ci tung wa i yoo. Man aye dong kome. Inen, man nongo munu winyigi anga man ka inene cal kodi kodi ni eno kodi yen ni eno aturane leng mukato kacac inen ci ka wun wuwoto ce jami tye i paco an atamo ni myero anyut ki lwak. Ka wun lubok lok wunen, wun a dong wutyeko ki gang, wunen ni wubedo ka tiyo tic ma konyo lok me gwoko kabedo. Nen man mukany tye yo mangic ma yom moko dopdop lubok lok. ci ni eni ngo ma dok kwanyo in tero in dong dok itere gi ka nongo in iyubo gang o kuman ka inen man ature tye maber mada dong ka wan owoto lubok lok an aye aterwu woko wek wan ci nen kita ma wan otiyo ki ticce mono ka lok i kabedo murumo wa in ineno ci ituku iwaci mar iya pien gin pe tuku ba gin yubo jami giketo gingi jami en kong ee an adwola ni en twon dek man man botwa kuca ineno en munu weko wek en gin joni eni gin obed ka longe en ka ma kite gin kama ka ma gin kwo iye ineno wa in inen man atura mucungu layela inen lubok lok man ineno koc ki kite eni man jami ma pe giweko ata ce in inongo ko in myero iter nongo ki bolo ko ka keto ka konyo ne weng tye lubok lok ka in ineno man ature ni eni kite gin oyubo kwede kany ci in ineno ci iwaco ni woo kong in ineno man ature man kaka ature mapat pat pat pat munu guru kakare oo ka in ineno ka ineno kit ma gutiyo kwede ti dirone ineno wai kong gubakako abaka mm man nongo kionyo iye o maniwa mapat pat mm ka ingolo ibino loka gudi tung kany inongo dok kala mapatte man makwar ko tul tul tul tul obok lok ineno kit ma leng keni ci kabedo murumo wa pire tek tutwa Jami jwi giwaco cinge aye ma yubo. Ka dong in iyito malo ka ca dong in ineno yen ma nongo yen madongo en ni eni en aye dong konyo tibu nongo omiyo tibu mapat pat dok liweng ka ineno mot in ineno ni dano mapat pat gibino dikal nongo kijwero maber lapiny ngat mo icito bino bedo kong wiye bene tye ki lok lobo ineno yamo ma in nongo in biywayo ki kany nongo yamo makur mutop woko kici kici kici kici lutwa ineno kong lubok lok dong kit ma an awaco ni cinga aye ma yubu itimo ticci moni manok nok iweko itimo ticci moni manok nok iweko en aye weko jami yubbe kati maber nen man ature ni in kit laleng kedi. doko ka car liweng inen lubok lok man nen kit ma kalane orube kwede grin ki anga anga ginen man ni eni man ni eni pud pe gugine pe gungok weng ento man ngoko liweng ci in ituku ineno ci iwaci aa lok otyek dong en inen man aye weko an atawone ma peya an abedo piny ka cako mako video matyen kong an anyutiwu wunen ba lubok lok pire tek kabedo murumowa omyero wan onen ni wagwokogi lutelawa omyero guti me nen ni jami me lok me tongo piny naka ata giweko obedi kuman ba ka boko lok.